Bu gezekki wideomyz Ebulfazyl Sarahsy hezretleri barada bolar. Ebulfazyl Sarahsy, Sarahs baba radiyallahu anh. Il içinde Saragyt baba diýlip tanalýan beýik welileriň biri Ebulfazyl Sarahsynyň ady Muhammet bin Hasen es-Sarahsydyr. Lakamy Ebulfazyldyr. Sarahsda ýaşandygy üçin Sarahsy diýlipdir. Ol zamanasynyň iň köp ybadat edýän, haramdan, şübheli zatlardan gaça durup, halal zatlarda örän inçeden seljerýän iň takwa adamlarynyň biridir. Ebulfazyl Sarahsy hezretleri Ebu Nasry Serrajyň talybydyr. Ebu Saýid Ebulhaýryň, ýagny Mäne babanyň hem ussadydyr. Onuň Allatagalla bolan yşky, muhabbeti, Allany tanamaga bolan yhlasy örän güýçlüdi. Talyplarynyň gursagyna Alla söýgüsini guýmakda, olary yslamyň gözel ahlagy bilen terbiýeläp ýetişdirmekde üýtgeşik ukyby, taýsyz başarnygy bardy. Iň meşhur talyplarynyň biri Mäne babadan Şeýle belent derejelere nädip ýetdiňiz? Diýip soranlarynda, ol şeýle jogap berýär, Bir deräniň kenaryndan ýöräp barýardym. Ussadym Ebul Fazyl Sarahsy hem deräniň aňry kenaryndan bärligine geçip gelýärdi. Şonda ol maňa bir pursatlyk nazar etdi. Ine, mende näme bar bolsa, ussadymyň şol ýeke nazar kylmagynyň netijesidir. Ebul Fazyl Sarahsy razyýallahu anh hemmeler tarapyndan söýülýän, hormat goýulýan, özi-de her bir kişä merhemetli, el açyk, jomart, ýumşak tebigatly, süýji sözli adamdy. Onuň keramatlary, hikmetli, dürdäne sözleri il arasynda dilden-dile geçip ýaýylýardy. Ebulfazyl Sarahsy hezretleriniň diri wagtyndaky töweregine saçýan feýz-berekedi ölüminden soňra-da kesilmän dowam edipdir. Ebu Saýid Ebulhaýr her haçan kynçylyga uçran wagty, dessine ussady Ebulfazyl Sarahsynyň guburyna zyýarat ederdi. we onuň hormatyna Alladan hajatyny dilärdi. Şonda onuň dilegi kabul bolup, müşgili dep bolardy. Şonuň üçin Ebu Said Ebulhaýr talyplaryna-da şeýle etmegi maslahat bererdi. Ebul Fazyl Sarahsy hezretleri başyna düşen kynçylyklara sabyr ederdi. hiç kimiň ýanynda zeýrenmezdi. Düşen ýagdaýyny Allatagala aýdardy. Şonuň üçinem edýän dileg-dogalary kabul bolardy. Bu piriň aşygy, ony ýakyndan tanaýan biri şeýle gürrüň berýär. Bir gün ýaprak ýygmak üçin tut agajyna çykypdym. Aşak garasam Saragyt baba hezretleri geçip barýan eken. Ol meniň çykan agajymyň aşagyna gelip, aýak çekdi. Daş-töwerekde hiç kim ýokdy. Saragyk baba meni-de görmeýärdi. Ol birden ellerini ýokary galdyrdy-da, Eý, Rebbim! Sen bilýänsiň, bir ýyl bäri jübime pul girmedi. Saçymy syrdyrmak isleýärin. Oňa-da pul bermeli bolýaryn. Diýdi. Ebulfazyl Sarahsy hezretleri sözüni bitirenem şoldy. Entek elini-de aşak indirip ýetişmändi. Birdenkä meniň oturan agajym durşy bilen altyna öwrüldi duruberdi. Men haýran galyp, aňk-taňk bolup durdum. Ussat muny gördi-de, Subhanallah! Eý Rebbim, Sen nähili jomart! Seniň yhsanyň nähili bol! Azajyk zat isleýäne-de, dileýän zadyny müňläp berýäň. Emma meniň köňlüm muny islemeýär, diýdi. Şondan soňra tut agajy hem öňküsi ýaly boldy. Farah baba radiyallahu anh sopçylyk ýolunda belent mertebelere ýetipdi. Edil şonuň ýaly ol tefsir we beýleki ylymlarda-da umman ýalydy. Bir gün biri onuň ýanyna gelip, Eý ussat hezretleri! Men Alla olary söýer, olar hem Allany diýen aýatyň tefsirini sizden diňlemek isleýärin. diýýär. Ebul Fazyl Sarahsy hezretleri-de, Öran oňat, onda agşamlyk geläý, diýip, ders bermäge razy bolýar. Ýaňky kişi garaňky gatlyşandan soňra gelýär. Şonda Ebul Fazyl Sarahsy radiyallahu anh onuň diýýän aýatynyň ýedi ýüz sany aýry-aýry tefsirini gürrüň berýär. Olaryň birinem ikinji gezek gaýtalamaýar. Ýagny aýatyň hersi bir-birinden tapawutly bolan teswirlerini aýdyp berýär. Aý aýlanyp, ýyllar geçip, Ebulfazyl Sarahsy hezretleriniň hem ömri paýawlaýar. Ol ahyrky deminde ýatyrka, Sizi nirede jaýlaly? diýip soraýarlar. Ol ilki jogap bermeýär. Soňra töweregindäki oturanlar Sizi welileriň birnäçesiniň jaýlanan pylan ýerdäki gonamçylykda ýerlälimi? diýip soraýarlar. Şonda beýik Hak dosty olara şeýle diýýär, Meni ol ýere äkitmäň. O taýda beýik weliler ýatandyr. Men özümi olaryň ýanynda jaýlanmaga laýyk görmeýär. Şu golaýda bir depede günäkär, asydygy belli bolan kişileriň jaýlanan mazarlygy bardyr. Meni şol ýerde jaýlaň. Özümi şol gabrystanlykda jaýlanmaga laýyk görýärin. Beýik weli amanadyny tabşyrandan soňra, ýalňyşlyk bilen onuň tabytynyň üstüne başga birine degişli bolan örtügini ýapýarlar. Şonda jynaza okalmanka, metjidiň gapysy açylýar-da, hiç kime görünmeýän bir kişiniň sesi ýaňlanýar. Eýesi näbelli, kime degişlidigi bilinmeýän örtügi tabytyň üstüne ýapmak dogry däldir, Muny eşiden adamlar dessine ýaňky örtügi aýyrýarlar. Sarahs baba hezretleri bir müň ýigrimi üçünji ýylda Sarahsda aradan çykýar. Onuň mazary häzirki Ahal welaýatynyň Sarahs şäheriniň eteginde ýerleşýär. Halk arasynda Saragyt babanyň aramgähi diýlip atlandyrylan Ebulfazylyň aramgähi on birinji asyrda bina edilipdir. Geliň, Ebulfazyl Saragsy hezretleriniň öwütlerine ser salalyň. Ebulfazyl Saragsy hezretleri. Geçmiş eýýäm arkada galdy. Ol hakda diňe ybrat almak üçin pikir edip bolar. Geljege-de bil baglap bolmaz. Çünki mundan beýläk ýaşap-ýaşamajagymyz gümanadyr. Onda iň ygtybarly wagt häzirki, içinde ýaşaýan pursatymyzdyr. Biz şonuň eýesi. Näme etjek bolsak, şu wagt edip bilýäris. Ol hem geçip barýandyr. Ýitirere hiç wagtymyz ýokdur. Ebulfazyl Sarahsy hezretleri şeýle diýipdir, Gullugyň esasy iki zatdan ybaratdyr, hemişe Allatagala mätäçdigiňi bütin ruhuň bilen syzyp ýaşamak we Hezreti Muhammet alaýhyssalama tabyn bolmak.